Хәерле көн, хөрмәтле безнең подписчикларыбыз, Туган Әгәр газетасын яратып укучылар. Менә декабрь ае да аена да кердек. Сентябрь аенда без бер розыгрышны үткәргән идек инде. Ул вакытта без Туган Әгәрга язучылар арасында электр ит тарткычы белән пор үтеп уйнаткан идек. Һәм менә вәгъдә иттек яңадан, бу юлы инде без подписчикларыбыз арасында алтын кулон белән көмеш брошня ятачакбыз. Әлеге акциябез безнең ноябрь аенда барды. Беренче ноябрьдән тугызынчы декабрьгә хәтле туганайларга язылучылар арасында без кыйммәтле бүләкләр уйнатабыз, дип әйтте. Язылучылар Квитанцияләрен безнең адреска җибәрергә тиешләр иде. Бу Казан шәһәре Декабристлар урамы икенче йорт буенча хат белән җибәрергә була иде. Һәм безнең WhatsApp номерына да фотога төшереп, я, яки инде скрин ясап, квитанцияләрне җибәрергә була иде. Шулай итеп без барлыгы 30 квитанция алдык. ләкин мин без бүтән коллектив белән бу квитанцияләр күбрәк булыр дип өметләнгән идек чөнки подписканың нәкъ кызган чагы бит ләкин инде менә шулай рәхнә булды хәерле ел булсын безнең шуны әйтеп китәсе килә безнең акциянең спонсоры Ак Барс холдинг компаниясенең генераль директоры һәм республика керәшеннәренең иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Иван Михайлович Егоров. Без аңа чиксез рәхмәтле. Һәм шулай иттереп без розыгрышыбызны башлап җибәрәбез. Әйдәгез, беренче җиңүчегә без алтын кулон бүләк итәбез. Менә шушындый алтын кулон ул. Якынрак китереп күрсәтик әле. Менә икенче җиңүчегә без көмеш брош бүләк итәчәкбез. Бик матурлар, бик зәвыклы бүләкләр. Әйдәгез, хәзер беренче җиңүченең кем икәнен билгелибез. Менә шушындый барабанда безнең 30 квитанция. Әйдәгез, мин ха барабанны әйләндерәм һәм бер квитанцияне тартып чыгарам. Беренче җиңүче була ул. Әйләндерәм, әйләндерәм. Буталсыннар бөтен квитанцияләр.

Село Анатыш, Центральная улица, икенче йорт дип тора. Котлыйбыз Наталья Младшинаны. Ул бездән алтын кулонга җиңү яулады. Котлыйбыз. Шушында калдырып торам квитанцияне югалтмаска. Хәзер икенче җиңүчене билгелибез. Яңадан искәртеп узам, безнең җиңү квитанцияләр 2020 елның беренче һәм икенче ялтыйлыгына язучылар арасында уйнатыла бу розыгрыш. Әйдәгез, хәзер икенче җиңүче кем булыр? Тагын әйләндерәм барабанны. Әйләндерәм, әйләндерәм. Буталсын бөтенесе дә. Менеп чыгам. Менә шул хәзер әйдәгез кудларны болай дип куябыз да, кем безнең көмеш брошка лаек булыр икән? Кем көмеш брош кемгә көмеш брош бүләк итербез икән? Әйдәгез, тагын шайтыр белән астан тартып алып чыгарам берне. Хәзер Безнең икенче җиңүчебез, Кадиева НВ. Питрәч районы Крәш Серде авылы, Советская урамы, 100 нче йорт дигән. Якынрак китереп күрсәтегез менә. Менә шушындый безгә электрон формада җибәргән квитанция, шуның өчен карарак кына алар.

уйнатты, лаек булды алтын кулонга. Ә инде Питрәч районыннан Падиева Нина шулай ук көмеш брошка лаек булды. Мин безнең розыгрышта актив катнашучыларга бик зур рәхмәт әйтәм. Әле киләчәктә дә мондый бәйгеләр, мондый розыгрышлар уздырып торырбыз, Алла бирсә. Катнашыгыз, актив булыгыз. Безнең яңалыкларны Туганайлар сайтыннан, безнең ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм социаль челтәрләреннән укып белеп барыгыз, безгә кушылыгыз һәм иң мөһиме, өйләрегезгә, йортларыгызга Туганайлар газетасын яздырыгыз. Һәр керәшен йортына Туганайлар килсен,